Jefaniah biahmaiṭhi profet Jefaniah phungchim caan hi BC zaruk hrawng hi a rak si. BC zaruk kul le khat i Josiah siangpahrang nih biaknaklei remhnak a tuah hlan deuh kum hra hrawngah khan si dawh a si. Hi cauk chungah hin profet dang hna zong nih an chim ciomi kha kan hmuh. Judah mi nih pathian dang an biak hna caah Pathian nih a hrawh hna lai. Bawipa nih miphun dang hna zong cu dan a tat hna lai. Jerusalem cu a rawk lai nain remh ṭhan a si te lai i a chungah cun a ding i lung a nemmi kha an um lai. Tlangpi hna, Bawipa biaceih ni, Israel innpa hna rawhnak, Jerusalem rawhnak le tlanh ṭhannak,

Judah le a pawngkam ram hna rawhnak kong vawlei cung i a ummi thil vialte cu thiang tein ka phiah hna lai, tiah Bawipa nih a ti. Minung he saram he ka phiah hna lai. Van i a zuangmi va hna le rili chung i a ummi nga hna cu ka phiah hna lai. Miṭhalo cu ka hrawh hna lai i minung cu vawlei cung in ka thlauh lai, ti hi Bawipa bia hrimhrim a si. Judah ram cungah le Jerusalem khua chung i a ummi vialte hna cungah khan ka kut ka samh lai. Baal biaknak thil a tang rihmi kha a hmanung bik tiangin ka hrawh lai. An siasal tlangbawi hna min zong kha hi hmun hin ka hloh hna lai. Annih nih vawlei thil biak awkah khan inn cungah an kun tawn i milkom khuazing min in chiat an ser tawn. Bawipa kha hnulei an chit i Bawipa kha an kawl lo i ruahnak an hal lo. Bawipa ni cu a nai caah Bawipa hmaiah dai tein um u. Bawipa nih raithawinak kha a timh cang i a sawmmi hna cu a thianter cang hna. Bawipa raithawinak ni ah cun siangpahrang innchungkhar hna le cu innchungkhar chung i bawi upa bikbik hna le ramdang mi thuam a cawngmi vialte hna cu dan ka tat hna lai. Khi ni ah cun an bawipa biakinn tual i a lammi vialte kha dan ka tat hna lai i an bawipa inn Zaangennak, ṭhatlonak le hlennak in a khahtertu vialte hna cu dan ka tat fawn hna lai. Khi ni ah nga kutka timi in au thawng kha a rung thang lai i sanghnih in ṭah thawng kha a thang lai. Thawng fakpi kha tlang cungin a rung thang lai. Cun khuataw i a ummi hna cu an ṭap an kio lai. Zeicahtiah chawlet chawhrawl vialte cu an dih cang i ngun in chaw aa caw aa zawtmi vialte hna kha an lo cang, tiah Bawipa nih a ti. Khi caan ah Jerusalem cu meiinn he ka kawl lai i an zune a rak ri i a rak i ṭhutpi ko i Bawipa nih cun a ṭha zong a chia zong zeihmanh a tuah lai lo, tiah a timi hna kha dan ka tat hna lai. An chawva vialte kha ramhpiak an si lai i an inn cu hrawhpiak an si lai. Inn cu an sak hna lai, sihmanhsehlaw an umnak hna lai lo. Misur dum cu an ser hna lai, sihmanhsehlaw misur hang cu an ding lai lo. Bawipa nih, Bawipa nih a liannganmi cu a nai cang, khulrang in a ra lio. Cu nih a thawngpang cu a khat in a kha. Ralkap ralṭha bik hmanh lungdong in an au. Cu ni cu thinhunnak ni a si. Cu ni cu vansang auhnak le hremnak ni a si. Cu ni cu rawhnak le ralnak ni a si. Cu ni cu muihnak le khuachiat ni a si. Cu ni cu khuadawm le minmei zelh ni a si. Cu ni cu kulhmi khua hna le ralhau sangpipi cung i muko thawng le raltuknak au thawng theih ni a si. Bawipa nih minung cungah a fakmi harnak kha ka tlunter lai. Bawipa cung i an sual ruangah khan mitcaw bantukin an i chok lai. An thi cu ti bantukin thlet a si lai i an ruak zong ek bantukin hlonh a si lai, a ti. Annih khamhnak caah an ngun siseh, an sui siseh zeihmanh an ṭhahnem lai lo. Bawipa thinhun ni ahcun Bawipa nih khan cu ram cu a ningpi in a hnahchuahnak mei in a khangh dih lai i cu ram chung i a ummi vialte hna cu khulrang tein an donghnak kha a phakter hna lai. Jephaniah dal nih cangkhat in canghlei nga tiang Israel ral hna biaceihnak I pum tuah u, ningzah hngal lomi miphun, i pum tuah u. Lamhlatpi ah ṭhawl nan si i favai bangin nan loh hlan le Bawipa thinhunnak a kangh in a kaangmi cu nan cungah a phak hlanah le Bawipa thinhunmi nan cung i a tlun hlanah i pum tuah u. Ram chungah toidor tein a phung kha a zul i khua a sami vialte hna Bawipa cu kawl tuah u. Dinnak cu kawl u. Teidornak lungthin cu kawl u. Bawipa thinhun ni ahcun dornak nan hmu kho lai lo dah kaw. Zeicahtiah Gaza cu chuahtak a si lai. Ashkelon cu ṭiautak a si lai. Chun ah Ashdod mi cu dawi an si lai i Ekron mi cu hloh an si lai. Rili kam ram i khua a sami Kereth miphun hna ngai tuah u. Bawipa bia cu nanmah ralchanh in chim a si cang. Filistin mi hna, nan ram cu ka tei lai i ka hrawh cikcek lai i a chungah ahohmanh um loin ka tuah lai. Rili kam i khua a sami Kereth miphun hna, ngai tuah u. Bawipa bia cu nanmah ralchanh in chim a si cang. Filistin mi hna, nan ram cu ka tei lai i ka hrawh cikcek lai i a chungah ahohmanh um loin ka tuah lai. Cun nang Kereth cu Tuukhal hna thlam le tuu riahnak hmun ah na cang dih lai. Rilikam ram cu Judah ram mi a tangmi hna ta a si lai. Bawipa an Pathian nih a menghnawh hna lai i an vanṭhatnak kha a pek ṭhan hna lai caah an tuurun kha rilikam ah khan an tlonter hna lai i zanlei ah Ashkelon khua inn chungah khan an riak lai. Moab mi nih an nehsawhnak hna le Ammon mi nih an zomhtaihnak hna kha ka theih cang. Zeitindah ka mi kha an serhset hna i zeitindah an ramri kha an en hna ti kha ka hngalh. Cucaah ka nunnak chal in hi bia hi ka chim: Moab cu Sodom bantuk a si lai i Ammon cu Gomorrah bantuk a si lai. Belhpon, a thumi rampon, zungzal ram caar a si lai, tiah Bawipa Israel Pathian nih a ti. Ka mi hna lak i a nungmi nih khan an ramh hna lai i ka miphun chung i a tangmi hna nih khan an ram cu an co lai. Ralkapbu bawipa mi kha an serhsat hna i an zomhtaih hna caah mah hihi an i porhlawtnak le rulhnak cu a si lai. Bawipa nih annih cu a ṭihnunnak vialte he a chuahhnawh hna lai. Vawleicung khuazing vialte cu santlai lo ah a ser dih hna lai i miphun dang hna rilikam ram le tikulh vialte nih amah cu an biak lai. Mikip nih anmah le an inn cio in an biak lai. Nannih Kush mi zong Bawipa vainam in thah nan si lai. Cucaah a kut cu chaklei ah samh sehlaw Assiria cu hrawk seh. Nineveh cu ṭhio sehlaw ramca bantukin charter seh. Khika ah saṭil run le ramlak saram vialte kha an bok lai. Chimbu ki ngei le langta nih A tung nganpipi par ahcun bu an ser lai. Chimbu pawl cu thlalaawng in an awn lai i langta cu innleng ah an dir lai. Hi khua hi ka him ko tiah amah le amah aa porhmi khua a si i keimah hlei in a dang ahohmanh an um ti lo tiah aa timi a si. Hi khua hi ka him ko tiah amah le amah aa porhmi khua a si i keimah hlei in a dang ahohmanh an um ti lo tiah aa timi a si.

Rimnammi khua, a cungah ningzahnak tlung ko seh. Ralrinnak peknak aw kha zeihmanh a ngeihmi a um lo. Chimhrinnak kha zeihmanh a lungah aa kenmi a um lo. Bawipa kha aa bochan lo i a Pathian kha a fuh lo. A chung i bawi hna cu chiandeih a huk lengmangmi an si. A biaceihtu bawi hna cu zinglei tiang a ngang kho lomi cenghngia an si. A profet hna cu mi hrokhhrol, profet taktak a si lomi an si. A tlangbawi hna nih hmunthiang kha an thurhhnawmh i phung kha an duhnak leiah an merh. Sihmanhsehlaw a chung i a ummi Bawipa cu a ding i ṭhatlonak kha zeihmanh a tuah lo, zing fate in pel lo tein khuadei kaa tiah a biakhiahnak kha a langhter zungzal. Asinain midinglo hna nih cun ṭhatlonak kha an tuah lengmang ko i ningzah zong zeihmanh an hngal lo. Miphun cu ka hloh cang hna, an khuapi cu ka hrawh hna i an kulhnak vampang hna le innsang hna cu an tlu dih. An khualak lam hna cu ahohmanh an i chawh ti lonak thetse ram ah ka ser cang. An khuapi cu an rawk cang, chuahtak an si cang. Mi an um ti lo. Ka cawnpiaknak vialte kha a hngalh ṭhan lai ti ruahchannak in a ṭih cu ka ṭih ko law kan chimhhrinnak cu na lung chungah i ken ko ka ti. Sihmanhsehlaw hmasanak hmanh khan ṭhatlonak tuah kha an duh deuh. Tuante khan an tho i ṭhatlonak tuah awkah khan an i chok. Miphun hna dantatnak le lungthlennak. Cun Bawipa nih ka hngak tuah miphun hna sual ka phawt hngani kha hngak tuah. Miphun hna le siangpahrang hna kha ka thinhunnak toih awkah ka lung kaa thlek cang. Vawlei hi a dihlak in ka thinhunnak mei nih a kangh lai. Khi tikah mi vialte kha hmurthiang ka pek hna lai i Bawipa min cu an auh lai i lungkhat tein a rian an ṭuan lai. Ethiopia tiva hna ralchanh i aa ṭhekmi hna lakin ka sinah zaangfahnak hal in thla a cammi hna nih khan ka sinah an laksawng kha an rak ka put lai. A tangmi a chiah hna. Khi ni ah cun ka mi hna cu keimah dohnak caah nan rak tuahmi thil ruangah khan nan ning a zak ti lai lo, Zeicahtiah nan mi aa porhlawmi le a ruam a kaimi vialte hna kha nan lakin ka ṭhial dih hna lai i ka tlang thiang cungah hin ruamkai in nan um ti lai lo. Cuka ah cun nunnem le toidormi kha ka umter hna lai i Bawipa min ah cun himnak an kawl lai i ka sinah bawmhnak hal awkah a ra duhmi an si lai. Israel mi chungin a taangmi hna nih khan ahohmanh nih ṭhatlonak an tuah lai lo, lih zong an chim lai lo, hlennak bia kha an hmur in a chuak ti lai lo. Cun dai tein ramhring lakah khan an tlong lai i ahohmanh nih thinphang in an umter ti hna lai lo. Lunglawmhnak hla Zion fanu, runglawmhnak in au tuah! Israel teinak au in au tuah! Jerusalem fanu i lawm law na lungthin dihlak in i lawm tuah. Bawipa nih nangmah an dohtu hna kha an ṭhawlpiak cang i na ral kha a dawi cang hna. Bawipa Israel siangpahrang cu nan lakah a um i rawhralnak kha na ṭih awk zeihmanh a um ti lo. Khi ni ah cun mah hihi Jerusalem sin chim ding bia cu a si lai: Na thinphang hlah maw, Zion! Na kut tha kha dorter hna hlah. Bawipa na Pathian cu nangmah kha him tein umter awkah na chungah ralkap bantukin a um ko. Na cungah lung aa lawm lai i a tha nuam lai. A dawtnak cu an hmuhter ṭhan lai. Hlanlio bantuk khan na cungah lunglawmhnak au thawng he aa lawm lai. Khi ni ah cun mah hihi Jerusalem sin chim ding bia cu a si lai: Na thinphang hlah maw Zion, Na kuttha kha dorter hna hlah. Bawipa na Pathian cu nangmah kha him tein umter awkah na chungah ralkap bantukin a um ko. Na cungah a lung aa lawm lai i a tha nuam lai. A dawtnak cu an hmuhter ṭhan lai. Hlanlio bantuk khan na cungah lunglawmhnak au thawng he aa lawm lai. Nganfak in na ṭahnak kha ka lakpiak lai i harnak na inmi ruangah cun nihsawh sersatnak kha na ing ti lai lo. Khi ca na phak tikah zohhmanh, nangmah an hremtu vialte hna kha keimah nih ka tawngh hna lai. A beimi kha ka chanh hna lai i aa ṭhekmi kha ka pumh hna lai. Ka mi hna cu hmasa i zomhtaih an rak sinak ram paohpaoh ah khan thangṭhatnak le minthannak ka hmuhter ṭhan hna lai. Kan pumh hna caan a phak tikah cun inn ah kan tlunpi hna lai. Nan vanṭhatnak kha kan pek ṭhan hna tikah vawleicung mi vialte sinah minthannak le thangṭhatnak kha kan hmuhter ṭhan hna lai i cucu nan mit in nan hmuh lai. Hi bia a chimtu hi Bawipa a si.